Kum zahnih emaw zathum liam ta khan indona awmin chu indonaah chuan match pakhat chuan a thil tih theihna chumhangin indona chu ti tawp a, chuta rang chuanin Piltover chu lo insiamin. Khawpui nuam leh changkang tak niin a mi chengte pawh chu mi awm thei ho an ni a, a ep chiah a, khawpui hnuai zawk awm lehin hei hi Undercity tiin an sawi mai thin. Khawpui pahnih inkarah chuan lei pakhat hi awmin chu chu an inkal pawh na ber pawh a ni. Under City ho hi chuan dan phal lo thil an ti nasa em em a. Naupang pakhat Jace leh a nu chu vur sur karah chuan mang ang takin an lo kal a, a nu phei chuan a tlin tawh lo, a let ta tawp a. An hmaah chuan dawi thiam pakhat lo langin Jace leh a nu chu thawk leh khat a, hmun nuam takah chuanin a sawn ta daih a. Chu pa chuan a magic lung pakhat chu Jace hnenah pehin anni pahnih pawh chu an him phah ta a ni. Mel Midarda, a ni hi House Midarda fanu niin an in atang hnawh chhuah a ni a, chhan tha tak vang chu a ni ngei ang. A hnuah Piltover-ah hian insawnin hetah hianin a awm hmun te chu a han siam rem a, tunah chuan Council Member hialte ni tawhin a dinhmun pawh a tha tawh hle. Anni lam hi mi hausa leh thiltithei tak an ni nghe nghe. Thawkhat chu, Upper City leh Under City chu indo vakin he an indo chhanah hian Council member te chu puihin an dik tawk loh vang an ti ni. Council member te chu paruk niin Heimerdinger tel loin, Ani hi kum za thum laia upa ni tawhin, kha mai chin, thil engkim a thlak danglam lai kha a mit ngeiin a hmu ve ni. Ani hi Father of Piltover tiin an sawi bawk thin. Hei Maria a fingin thil a hre em em a, a kum a tam tawh vang te pawh a ni maithei. Anih hi chuan buaina pawh hi chhuak lo hram se a duh a, mipuite chu him leh thlamuang takah an awm a duh ni. Council member te chuan changkang zel duhin an khua chu fai leh nuam tak a ni tur a ni an ti a. Chutichuan engtin nge hma an lak tak leh An ni ho chuan Police chakna leh Enforcer chakna hmang chuanin mipui te chu an nawr ta chiam a. Chu indohna ah chuan Enforcer te leh mipui lam chuanin nasa takin an nunna an chan a. Hmeichhe naupang pahnih Violet leh Powder te pawh chuan an nu leh pa an chan ve bawk. Chuvangin Vendor chuan Milo leh Clugger te nen chuan fa tan a la a. An ni ho hi Underground lam niin an lo len deuh hnu chuan mi thil hlu te chu lain an hralh mai thin. Chutiang chuan an nun te chu an rawn hmang chho a. Mahse, Piltover lama kal erawh a hlauhawm em em thung. Enforcer te chu an hrangin an tan chuanin an hlauhawm em em a. JC chuan Magic chu a rukin a la zir char char a, a hlawhtlinna erawh a la hmu lo. Council member ho chuan Piltover ah chuan Magic leh a kaihnawih chu an khap tlat a, tun hmaa thil tha lo tak a lo thleng tawh vang a ni maithei a ni. Underground lama benzo dawr lo langin hetah hian an thil rukkhawm leh an thil neih hlu te chu an hralh thin a, an sum hmuhna ber a ni. Benzo chuan fa ang deuha enkawl naupang pakhat Echo tih hi a awmpui a, ani hianin an thil ruk tur te chu a lo kawh hmuh thin a ni awm e. Ni khat chu Violet leh a unaute chu Upper City-ah chuanin thil ru turin an kal a, mi hriat loh leh Hmuh loh theih tur ang berin fimkhur takin inchung atang chuanin tukverha an lut thla a. Inchhung an luh chuan hralh thei nia an ngaih thil te chu an la khawm a. Powder chu room lehlamah chuan kalin chutah chuanin lung pawl danglam tak hi a lo awm a. Chutih lai tak chuan a room neitu Jaycee leh a thiannu Kaitlyn te chu an lo kal a. Kaitlyn hi Cassandra fanu niin. Cassandra chu Council member zinga mi pakhat a ni a. Violet chuan an lam panin mi an lo kal tih hriat ve le, insaseng turin a unau te chu a ti nghal a. Powder chuan tihpalh thil thu in lung pawl pakhat chu chhuat ah chuan a thlau a, chu chuan in thil puak na tak chu siam in. Jaycee pawh chu ni khaw hre lo in a siam a, sipai te chuan in rok an ni tih hria in an ni ho chu an um zui nghal. Police lakah an him hnu chuan Dex guard leh a thiante chuan kawng lakah lo ti buaiin an ni nen chuan an insual leh a. Powder chuan a him zawk nan an thil ruk chu tuiah chuanin a paih thla a. Jaycee pawh dan phal loh thil a lo ti miau vangin an hriat ve leh a thil tih lai chu ti tawp sak vek niin a research pawh chu chhunzawm an phal sak lo a. Victor lo langin a ni erawh hi chuan Jaycee research chu chhunzawmpuia duh a, an hlawhtling ngei pawh a ring a ni. JC chu man niin Piltover dinhmun hlawm taka a dah vangin Council ho hmaah insawifiah a ngai dawn a. Vai pawh a pa Vendor-in a lo hau mawlh mawlh a, Vai chuan hna pangai tak ka duh ve tho lawm ti mah se, hna pangai thawh tur a awm miau lo vangin tuna an thil tih chu an tan hna tha ber a ni. Milo chuan an buaina engkim chu Powder-i nep vang vek a ni tiin a sawi a, Vai pawh chuanin Powder chu a nep tih chu a pawm a, Mahse a nau a nih miau vangin sawichhiat erawh a duh lo. Underground lamah chuan enforcer Grayson leh a kaihzavengtu pakhat chu an lo thlengthla nghal a, council member te chuan hma la nghal tur a tiin vendor a naute thil tih a ni tih hriain vendor chu a lo be nghal a, a rilrua thlak thut a nih chuan engtik lai pawhin an biak theih thu a hrilh bawk a. Silkaw lo lang ve lehin a ni hian a nun hlui avangin vendor hi tha ngei pawh tum a, kawng laka vai leh a unaute lo ti buaitu pawh kha Silkaw naute vek hi niin, Silkaw thilti vek a ni tih na nih chu. Silkaw chuan a damdawi siam thar chu Dexkart chiu nan hmangin, chu chuan Dexkart chu ramsa ang tak, chak takah a siam a. Zanah Heimerdinger chuan JC chu hmuhin a rilru chu sukthleksak a tum a, magic leh a kaihnawih lam chu a hlauhawm zia leh a that loh zia sawiin, bansan ngei se a duh ni. Council member hma chuan JC chu insawi fiah ve bawk mahse, a thiltih lai chu an pawmpui lo a, Chuvangin, a hmanrua chu laksakin a thiltih lai pawh chu tawpsan tura thupek a ni zui a. Mahse, Victor chuan Jaycee chu bansan lo tur a tiin lung pakhat an neih hmang chuan a tawp nan an en chhin dawn a ni. Underground lamah chuan enforcer te chuan thiltisualtu chu man ngei tumin an lo zawng a, vendor-a fate an ni tih mipui ho chuan hre tho mahse, an hotupa nih miau vangin an zep pui tlat a, Savika chuan chutia a par lam an lo ngam pawh lutuk chu duh loin Vendor-a hnenah chuan hma la turin a ti a. Vendor erawh chuan buaina siam chu a duh tawh lo a, chuvang chuan Vendor chu dawihzep tiin an ni ho chuanin an chhuahsan a, Silko lam chu an hawi ta a. Silko chuan Grayson hnuai chiah awm Officer Marcus chu pawisa hmangin a lo thlem a, thil tisualtute chu Vendor-a fate an nih thu sawiin an awmna pawh chu a hrilh a. Council member-te chuan thil tisualtu chu hrem ngei an duh vangin Officer Marcus pawh chuanin promotion chu a hmuh phah theih a ring te pawh ni mahna, underground lamah chuan sipai hruaiin a zuk kal leh a, vendor-a in chu check mah se, an ni ho chu an lo biru hman a. Vai chuan chutia chep taka an awm chu duh loin Grayson hnenah khan message chu a va thawn a, au naute leh midang him taka an awm theih nan amah chu in pek a tum a, Benzo dawrah chuan Grayson chu a lo nghak char char a. Vendor chu lo langin vai chu kawngka kalh khumin vai aiah amah chu a in pe a, Silkaw leh Dexcart pawh an lo lang ve a, Dexcart chu ramsa ang takah a achang kan tih tawh kha, chuvang chuan a chak em em a. Officer Grayson leh Benzo te chu thatin Vendor pawh chu neikhawp hre lo a siamin a man a, chu thil chu Echo chuanin a hmu vek a, vai hnenah chuan hrilhin vai chuanin a pa chu chhanchhuah ngei a tum a, Powdery tel lo chuan an unau thumin an pa chuan um zui a,

Hnuai lamah chuan a tlak tir a. Vendor chuan silkaw damdawi siam kha hmuhin a hmang ve ta ringawt a, amah chu ramsa ang takah chuan a rawn chang ve a. Inkang atanga an zuang chhuahna lamah vendor chu che zui tur a awm ta lo a, powder pawh engkim a rawn tih buai vek avangin a uvain kutthlakin a kalsan daih a. A pa ruang bulah chuanin Powder chu a tap vak vak a, a hnuah Silko chuan rawn hmuhin, mahse engtin mah chuan a ti lo a, Silko chuanin Powder chu fa tan chuanin a la ta zawk a. Violet tap zo a inngaihtuah harh meuh chuan a lo tlai tawh lutuk, a nau chu an la hrang tawh a, Marcus chuan thil at thlak a tih loh nan ni khaw hre loin a siam a, hunte lo kalin khawpui pahnih chu a changkang tawh khawp mai a, Jaycee leh Victor-a zarah

Kaitlyn-i pawh tunah chuan a thil chak em em Enforcer chu a lo ni ve tawh a, a duh loh ber chu a hma ang tho in a chhungte chu a chungah an la strict em em vang a ni. Underground lam pawh silkaw kaihhruaina hnuaiah chuan a lo awm tawh a, powder pawh hming thar pe tawh in tunah chuan jinx tih a ni tawh a. Tichuan hetlama hmel thar kan hmu leh a, Finn leh a pawlte chuanin silkawhte chu paihthlak an tum a, a ruk chuan an thil tih dan chu an chhui char char a. Silkawh chuan a damdawi chu nasa takin a lo vawr a, midangte chu tihluihna hmang chuanin a e dik luih tir bawk a, chu mai bakah a Parsiti lamah te chuanin a thawn bawk thin. A damdawi siam chu a tir anga chak lutuk kha a then hi chu a ni lo a, Mahse side effect tha lo tak a nei a, an taksa pian hmang te chu nasa takin a rawn danglam phah thin a. Hextech gem ang bawkin he damdawi hian chakna tha tak a pe chhuak tih chu kan hriat kha. Chuvangin anni pawh hianin hmanraw siam nan leh anmahni ngei pawh hi intihchak nan an hmang thin a. Sevika leh a nauten upper lama damdawi an buaipui mek lai chuan Fire Light tih pawl pakhat chu an lo lang a, an ni ho hi Upper City leh Under City inkar a awm kan tih ang kha a ni a, tu lam mah an ṭang lo a, mahse dikna an duh ni. Chhungkaw nei tawh lo intelkhawm pawl an ni deuh ber a, an hotupa ber chu Echo kha a ni nghe nghe. Piltover-ah chuan Science lama an hmasawnna chu an lo lawm dawn a, mipui te pawh an lo kal ṭha hnem khawp mai. JC, Heimerdinger leh Victor te chuanin an thil siam te chu an lo enfiah vel a, mahse Heimer chuanin An thiltih zel chu Bansana duh a, a chhan pawh Hextech Gem chu nakinah an tan a hlauhawm a ring vang a ni. JC chuan chung thil te chu Mel hnenah chuan a sawi chhawng ve a, Mel leh JC te hi an inngaizawng a ni. Sevika pawh lo langin silkaw damdawi siam chu hmun dangah lo dahsawn an tum a, mahse Echo leh a pawl te chuan an ni ho chu lo ti buaiin damdawi chu laksak an tum a. Jinx chu lo lang vein Echo leh an pawl te chu a pawng pawk a chiam a, Chumi vang chuan Sevika pawh chu a thinrim hle a, Jinx pawh chu a chhuahchhal nghe nghe. A chet dan ah thlak tak chu Silco hnenah chuan sawi mah se, Silco chuan a fanu anga a en miau vangin a chungah action engmah a la lo a. Inkahna a thleng na hmunah chuan Kaitlyn chu vocal in a ni chuanin chu lai hmun vel ami chu uluk taka enin a chhui chiang vel a, a hnuah Silco nau pakhat chu a lo la awm a, Mahse, a buaipui hmain Marcus chuanin inthiar fihlim turin a lo ti a, chu pa chu zêl chhung a luh ve leh a chawi lai chuan tha nghal a ni a. Jinx chu Piltover lamah chuan chhoin Hextech gem pakhat chu a ru a, bomb chu a ti puak bawk. Chu bomb puakah chuan Enforcer paruk lai chu an thi nghe nghe. A hnuah JC chuan Hextech Gem research an neih lai chu tawpsatna duh thu chu Council ho hmaah chuan a sawi chhuak a. Mahse Council member te chuanin chu thil chu an lo thlawp pui lo a, Hextech Gem chu hma an sawn pui em avang leh anmahni chuan an hlawk pui em avangin a hma aia tha zawka thuam turin an lo ti ta zawk a. Officer Marcus chuan, Bawm tipuaktu chu Silko naute a nih chu a ring nghet bur a, chuvangin a fal chuanin Silko chu a be nghal a. Silko chuan bawm chu lo phawrhin, Chu chu Jinx thil tih ni loin Fire Light te thil tih a nih thu chu a sawi ta daih a. Kaitlyn chuan bawm puak leh kha inkahna thleng zawng zawng kha a lo chhui chiang vek a, a ring hlelh zingah chuan Officer Marcus pawh chu a tel ve a. Chutia Enforcer te a ring tawh loh takah chuan amah chuanin a chhui ta char char a. Vai thil zawt fiah turin still water hold an tia chuanin a va kal a. Mahse vai chuanin a duh ang chhana chu a lo pe lo a, min chhuah phawt loh a nih chuan a ti ve tlat avangin loh theih lohna avangin Kaitlyn chuanin vai chu a chhuah a.